Mae casgliadau ailgylchu yn newid ym Mro Morgannwg. Mae'r newidiadau'n cael eu cyflwyno'n raddol, gan ddechrau gydag ardaloedd gwledig y fro, yna'r Barri, ac yn gorffen gyda Phenarth, Dinas Powys syllu ar gyffiniau. Bydd eich ailgylchu'n dal i gael ei gasglu'n wythnosol, ond byddwn yn darparu cynwysyddion newydd ac yn gofyn i chi wahanu rhai o'ch eitemau i'w hailgylchu i mewn i fagiau a chaddies gwahanol. Nod y newid yw gwella ansawdd y deunyddiau rydyn ni'n eu casglu i'w hailgylchu, sy'n well i'r amgylchedd a bydd yn ein helpu i ailgylchu mwy yn y Deyrnas Unedig. Mae hyn hefyd yn cyd-fynd â'r dull a gynghorir ar gyfer Cymru gyfan gan Lywodraeth Cymru. Bydd eich bag oren ar gyfer ailgylchu eich holl gardfwrdd, fel bocsys cardfwrdd, cartonau wyau, tiwbiau papur toiled, bocsys grawnfwyd, bocsys pastanedd, papur brown, a phecynnau cardfwrdd fel y rhai sy'n dod gyda photiau iogwrt. Fflatiwch y bocsys os gwelwch yn dda, a thorri unrhyw gardfwrdd yn ddarnau llai i sicrhau ei fod yn ffitio yn eich bag oren. Peidiwch â rhoi Tetra Paks, fel cartonau sudd ffrwythau, llaeth neu gawl, yn y bag hwn os gwelwch yn dda. Mae'r eitemau hyn wedi'u leinio â phlastig, a dylech eu rhoi yn eich bag glas ar gyfer plastigion a chaniau. Bydd eich bag gwyn ar gyfer ailgylchu eich holl bapur, fel papurau newydd. cylchgronau, amlenni, papur wedi'i falu mewn symiau bach, llythyrau, a phapur argraffydd. Yn anffodus, ni allwn dderbyn papur lapio yn eich ailgylchu mwyach. Mae angen rhoi hwn yn eich bag du yn hytrach. Bydd eich cadi llwyd ar gyfer ailgylchu eich poteli a jariau gwydr. Gwagiwch a rinsiwch yr eitemau hyn cyn eu rhoi yn eich cadi os gwelwch yn dda. Hefyd, tynnwch unrhyw gaeadau plastig neu fetel a'u rhoi yn eich bag glas ar gyfer plastigion a chaniau. Bydd eich bag glas ar gyfer ailgylchu eich plastigion a chaniau, fel eich poteli nwyddau ymolchi plastig, fel poteli siampŵ, cyflyrydd gwallt ac ewyn bath. Poteli nwyddau glynhau wedi'u gwneud o blastig, fel poteli canydd a photeli a chwistrell. Poteli diodydd plastig, fel poteli llaeth, dŵr a diodydd ysgafn. Cynwysyddion plastig, fel tybiau ffrwythau, potiau iogwrt a chynwysyddion teisennau a muffins, a chartonau a chaeadau tecawê plastig, fel bocsys a chaeadau tecawê Tsieineaidd. Gallwn dderbyn plastigion o unrhyw liw ond du a brown. Rhowch blastigion du neu frown yn eich bag du ar gyfer eitemau na ellir eu hailgylchu, os gwelwch yn dda. Bydd eich bag glas hefyd ar gyfer eich erosolau gwag, fel chwistrelli diaroglyd, caniau diodydd metel, fel caniau cwrw a diodydd ysgafn, tuniau bwyd metel, fel tuniau ffa pob a chawl, ffoil a chartonau ffoil glân, a Tetra Paks, fel cartonau sydd ffrwythau llaeth a chawl. Gwagiwch a rinsiwch bob eitem cyn eu rhoi yn eich bag os gwelwch yn dda. Hefyd, gwasgwch unrhyw boteli, yna rhoi'r caead yn ôl arnynt cyn rhoi'r eitemau hyn yn eich bag. Defnyddiwch eich bag glas presennol ar gyfer yr eitemau hyn. Os oes gennych fwy nag un o'r bagiau glas, yna fe gewch ddal ati i'w defnyddio i ailgylchu plastigion a chaniau ychwanegol. Os nad oes bag glas gennych ar hyn o bryd, fe gewch gasglu un o fannau casglu lleol, fel llyfrgelloedd, neu gallwch gysylltu â ni. Byddwch yn dal i allu ailgylchu eich gwastraff bwyd fel arfer. Y cwbl sydd angen i chi ei wneud yw leinio eich cadi cegin gwyrdd gyda bag gwastraff bwyd, a rhoi eich gwastraff bwyd ynddo. Gallwn dderbyn gwastraff bwyd, wedi'i goginio neu'n amrwd, ond peidiwch â rhoi unrhyw ddeunydd pacio yn eich cadi. Pan fyddwch angen gwagio eich cadi, clymwch y pen, a'i osod yn eich cadi gwastraff bwyd cloadwy y tu allan. Pan fyddwch ar fin rhedeg allan o fagiau gwastraff bwyd ar gyfer eich cadi cegin, clymwch un o amgylch handlen eich cadi bwyd cloadwy y tu allan ar eich diwrnod casglu, a bydd ein criwiau yn gosod rholyn newydd o fagiau wrth ei ochr. Gallwch hefyd gasglu bagiau o'ch llyfrgell leol neu o ddepo'r Alpe yng Ngwenfro. Byddwch hefyd yn gallu ailgylchu eich gwastraff gardd yn yr un modd ag arfer. Rhowch eich gwastraff gardd yn eich bag gwastraff o'r ardd, yna ei roi allan gyda'ch cynwysyddion ailgylchu eraill. Rydym yn darparu casgliad bob pythefnos rhwng Mawrth a Thachwedd. Rhwng Rhagfyr a Chwefror, fe gewch galw a gofyn am gasgliad os bydd angen un arnoch. Cofiwch, mae yna rai eitemau na allwn eu casglu i'w hailgylchu ar hyn o bryd. Mae'r rhain yn cynnwys bagiau plastig, haenau fel haenen lynu, seloffen, caeadau prydau parod a photiau iogwrt, deunydd lapio bwyd neu fagiau wedi'i wneud o blastig ar gyfer bara a chaws, bagiau ffrwythau, llysiau ac eitemau salad, sglodion a llysiau o'r rhewgell, a deunydd pacio aml becyn creision a diodydd ysgafn. Pacedi bisgedi, pecynnau losin, a bagiau neu becynnau siocled. Swigo dlapio. Y bagiau parseli plastig a ddefnyddir i ddanfon nwyddau. Pecynnau creision, pecynnau bwydydd babanod a bwyd anifeiliaid anwes. Diodydd sudd ffrwythau a reis meicrodon. Plastig du neu frown, fel potiau a thybiau. Pecynnau swigod plastig gwag, hynny yw, y deunydd pacio plastig a ddefnyddir ar gyfer tabledi a chapsiwlau. Brwsys dannedd a thiwbiau past dannedd. Raseli a llafnau rasel. Cwpanau coffi a diodydd ysgafn tecawê untro. Bocsys pizza tecawê a deunydd lapio o'r siop sglodion. Papur lapio. hancesi papur, papur cegin a thyweli papur, polystyren, gwasarn anifeiliaid anwes, tanwyr nwy gwag, llidiw tân a gwydr wedi torri. Lapiwch unrhyw raseli a llafnau rasel a gwydr wedi torri yn ddiogel. os gwelwch yn dda. Rhowch yr eitemau hyn yn eich bagiau du, a byddwn yn eu casglu bob pythefnos. Fe gewch roi hyd at ddau fag du allan bob pythefnos. Os ydych chi'n cael trafferth cyfyngu'ch hunan i ddim ond dau fag, cysylltwch â ni i drafod eich anghenion os gwelwch yn dda. Gallwch hefyd ailgylchu amrywiaeth eang o ddeunyddiau yn eich canolfan ailgylchu gwastraff a cartref leol. Pan fyddwch yn ymweld â chanolfan, Bydd angen i chi ddod â rhywbeth i brofi eich bod yn byw ym Mro Morgannwg, er enghraifft eich trwydded yrru neu fil cyfleustode. Cofiwch ddidoli eich eitemau i'w hailgylchu i'r cynwysyddion cywir, gan mai dim ond eitemau na ellir eu hailgylchu y cewch eu rhoi yn y sgip gwastraff gyffredinol. Caewch y caeadau ar eich holl gynwysyddion a'u rhoi allan cyn saith y bore ar eich diwrnod casglu. Dim ond ailgylchu a osodir allan mewn cynwysyddion a ddarparwyd gan Gyngor Bro Morgannwg y byddwn yn gallu eu casglu. Peidiwch â defnyddio unrhyw fath arall o fag plastig i gyflwyno'ch ailgylchu os gwelwch yn dda. I ddysgu mwy am ailgylchu ym Mro Morgannwg, cysylltwch â ni. Ewch draw i'n gwefan, www.valeofglamorgan.gov.uk slaes ailgylchu. E-bostiwch ec un fi at valeofglamorgan.gov.uk neu ffoniwch dim 1446 700 111.